Reit, dyn ni'n agor um, drws y clwb llyfrau nawr ac yn cadw cwmni ni. Mae e, Edwin a Ram, siwr i chi, chi'n cadw'n iawn? Ydw, diolch yn fawr. Neis i'ch gweld chi. Nawr, dwy nofel sydd gennym ni uh, heddi. Mae gennym ni Cymru y Seren gan Kevin Roberts ac hefyd Naw Mis gan Caryl Lewis. A dyn ni am ddechrau, cyn i ni gael eich sylwadau chi, uh, dyn ni am ddechrau gyda barn Neil Wyn Jones uh, sy'n aelod o'r Clwb Darllen a dyma, dyma beth sgynna fe ddweud. Neil Wyn Jones dw i, o West Kirby yn Gilgwri. Yym, y llyfr nes i dderbyn gan yym Clwb Darllen Wedi Tri oedd Cymer y Seren gan Cefin Roberts. Yym, mae'n stori ddirgelwch, yy, y math o lyfr dwi'n eitha mwynhau fel arfer, a ges i ddim fy siomi. Yym, Mae gan y llyfr clawr deniadol, gin sydd yn nelu at farchnad yr haf, falle, rhywbeth i ddarllen ar y traeth, dwn i ddim. Ond e, mae'r llyfr yn dilyn hanes tad o'r enw Emrys o'r gogledd sydd wedi estroni a'i ferch, e, Mari Lisa, e, pedwar flynedd yn gynt, a hitho yn ei harddegau. E, erbyn hyn, Dydy o ddim yn gwybod hyd yn oed os mae'n dal i fyw. Ac i wneud pethau ddrwg yn waeth, mae'r tyndra a'r galar wedi achosi i Emrys a'i wrag gwahanu. Mae'r stori yn symud yn gyflym ac nes i ffeindio'r tadelenau yn troi yn weddol sydyn. Fel dysgwr, ffeindies i'r deialog weithiau yn anodd, gyda'r sgwennu a'r sillafu yn trio adlewyrchu y tafodieithau lleol, yym, er mae 'na acennau weddol cyfarwydd imi, ac acennau o'r Gogledd yn, yn, yn bennaf. Yym, ond um, do, nes i mwynhau y, y llyfr, ac uh, faswn i'n cymeradwyo llyfr i unrhyw un arall. Ie dioch yn fawr iawn i Neil yn fyn 'na. Wel ydw i 'ne. Neil yn sôn yn fyn 'na wedi anelu at yr haf falle llyfyr neis i ddarllen wrth y traeth neu wrth y pwll nofio. O ydw i'n cyd cyfuno fe'n fawr iawn fyn 'na achos mae lyfyr rwydd i ddarllen achos fi'n credu wel dw i wedi syrffedi beth bynnag dwi'n mynd i weld dramâu darllen llyfre a ma' ryw astudiaethe seicolegol mawr ar ôl chi ddod mas, chi ddim cweit wedi deall beth sy'n mynd ymlaen, os dim byd yn hwn sydd newch chi ddim i ddeall. Mae'r stori'n rhwydd, mae'n ddiddorol, mae'r uh, darlunio gwych yno fe, mae e'n mynd o Sir Gaernarfon a mae'n mynd mor bell a Verona, a falle bod e'n anghredadwy ambell waith, a'r rhan fod e, uh, stori'n dechrau, mae'n cael um, Yym, neges ar y ffôn yn ganol nos, gobeithio fe fynd i'r drws ffrynt. Wedd i'n credu fod e llawer, o'n i'n balon me- neud na yn ganol nos, ond mae e'n mynd, mae 'di colli ferch a f- greddf tad, newch chi unrhyw beth i dria ffindo le mae. A ma'r stori'n cychwyn o fanna, a do iawn hoff iawn ohoni ma rai' fi weud, falle bydda rai yn byrniadu bod i ry falle drad- draddodiadol, ry falle hen ffasiwn, ond m- rwy'n cyd-fynna fe, nes i fwynhau hi. Wel yn ddifyr iawn ma' Llywela Rhys o Lanelli fan hyn un arall o'n clwb darllen ni. Ie. Fi'n credu yn cytuno gyda chi Edwina. Gwed yn itha cymleth i ddechre medde hi ac yn gorfod ail ddarllen rhanne i ddeall yr anagrame. Ond erbyn cyrraedd y bedwaredd bennod ola o'dd hi'n ffili rhoi e lawr. Dyma... Wel na... 'i geirie hi. Ie. Wedi fwynhau. Na- na'i gyd-fenna hi hefyd achos ma' fe yym mae fel dall- falle dechre bob llyfyr Mae yna lot fawr o gymeriadau, lot fawr o bethau sy'n digwydd, chi'n gorfod mynd ail nôl i ail ddarllen nhw. Ond um, i chi'n dod mewn iddo fe, a mae yn rwydd i ddarllen, mae rai fi weid. Mae yna ebos arall am fan hyn gan Glythyn Roberts o Garreg y Drydion sy'n sôn ffilm delfrydol ar gyfer y Nadolig. Wel, dwi'n cyd-fyn, falle. Ydych? Ydw, mae yna ddim, falle, well i ni byd o gweud gormod nawr dan am y stori, Rhag ofon bydden n'w yn troi'n dy- yy ie distrywio'r ffilm. Ond falle bod wnna yy yn elfen eitha pwysig. Ie yn wahanol... Ma'n ddiddorol. Yy ie gwlithyn yn wahanol i Llywela yn dweud bod wedi da- 'i ddal e o'r gair cynta. Felly mae'n amlwg ma' mae'n apelio'n wahanol i wanol bobol. I wahanol fobol. Ydi. Odi. O'dd 'i tymed bach falle i fi yn cymhleth ar y dechre falle dim mater o oedran yw e chi'n angofio pwy yw pwy a beth yw beth ond o'dd 'i yn llyfyr rhwydd i ddarllen nes i fwynhau 'i ma' rai' fi weud. Digon o gyffro-. digon o gyffrwng iddi hi a rhywbeth fel itha modern ch'mod yy y negeson 'ma'n dod falle apelio fwy wedyn 'ny at yym yy plant ifanc falle. Ie. Ne' ieuenctid sy'n darllen y stori. A 'na ni, Cymru i Seren. Sa wnna'n grêt ie. Gan Cefin Roberts. M-hm. Ac yn cyhoeddi... Wyth naw deg pump. Ie ac yn cyhoeddi...